Wel, shwd i chi gyd, a chroeso i dynfa rhifyn mis Rhagfyr Papur Bro Clonc. Um, ac mae'n uh, dynfa fawr yn dywi, Mary? Odi, tynfa fawr yw hon. Arian mowr heno. Arian mowr, Rhos. Chi'n gwybod, mae yna dynfa fawr ddwywaith y flwyddyn 'da Clonc, fi'n credu Gorffennaf, yn dyw e? Diwedd y... Ie, Gorffennaf. ...tymor addysg a wedyn diwedd tymor hydre wedyn, ie. Ie, yr un yn Nadolig, pryd mae bobl yn lico cael yr amlên fach yn y drws.
Ie, wel cyn bo ni'n mynd i dynnu y Clwb Clonc am yna 16 o wobre, felly aroswch gyda ni i weld pwy sydd yn yn mynd i ennill a phwy fydd y bobl lwcus. Wel, mae mae'n yy flwyddyn a- yym arbennig i Clonc 'leni yy Meri, yndyw i?

cofio bod yn rhan o pethau yn y rhifyn cyntaf yn ôl yn 1982, ie, er oedd 'na gopi clonc yn dod i'n tŷ ni. Ond i chi wedi bod ynghlwm â phapur bro clonc o'r dechrau un, Mary? Ydw, dw i'n cofio'n iawn yym Nant Davies yn dod i'r drws ata i i Gwm Sychbant, pan o'n i'n byw yn Cwm Sychbant, yn gofyn i fi a fydden ni yn fodlon fod yn ohebydd o wasg i bentref Cwm Sychbant. A fe ddaeth yr eira mowr wrth gwrs yn 1982, a finne yn feichiog gyda Dylan gath ei eni wedyn yn mis Mehefin, fe fues i yn, wel, dwi wedi bod te, yn ohebydd ac yn llanw rhywbeth mewn i'r papur yn fisol, sai'n credu bod 'na fis wedi bod yn heibio a fi ddim wedi rhoi dim mewn. A mae hynny wedi digwydd bron y bod 40 mlynedd. Ie, mae hwnna'n dipyn o record, yn dweud? Dwi'n ysgrifenyddias ar Glonkers dros 25 o flynyddoedd neu 30 fi'n credu e fe erbyn hyn hefyd. Ac chi'n bod, mae'r mae ffaith bod chi wedi bod yn uh, ysgrifennu gohebydd yn yr, yn yr ardal ers deugen mlynedd yn golygu eich bod chi wedi cofnodi clamp O hanes yr ardal o ran y mynd a'r dod a'r geni a'r marw ac yn y ban. Oes, oes, mae yna lot fowr o hanes a dim ond y noson o'r blaen o'n i'n mynd trwy'r bocs fan hyn ac yn edrych fel mae pethe wedi newid ar hyd y blynydde. Mae bethe wedi newid a 'yn ni 'di cael, mae Clonc wedi cael cefnogeth yr ardal a o'n i'n edrych ar yr ar yr balance sheets y cyfrifon a gweld bod 'na, bod e gyda clonc rhyw 500 punt i gael yn y banc mewn dwy, dwy flynedd ar ôl iddo fe ddechrau. A wrth gwrs fe ddath Steddfod Llambed yn 1984 a fe fuodd hwnnw yn sail arbennig iawn i un papur bro ni. Pryd fuon ni'n gwerthu yr holl bethau a cael gwerthu clonc ar y maes a bethau fel yna. A bydd nath hwnnw gadw ni fynd am flynyddau mowr. A ni yn lwcus iawn o cefnogaeth yr ardal. Um, a mae clonc mis diwetha a mis cynni wedi hedfan mas o siopau, beth rhyfedda. Odi, mae, mae hwnna'n galonogol i wybod bod clonc uh, dal yn boblogedd, ynddo fe? Mae pobl De. yn gofyn i'r siopau yn aml iawn pryd fyddwch chi'n cael clonc mewn. Yeah. Um, sydd, sydd yn galonogol iawn, iawn. Wel, ie, wel, diolch i chi, Mary, am bopeth i chi yn wedi neud i Clonc dros y blynydde. Wi'n gwbo fyddwch chi'n cael eich anrhydeddu, gobitho, blwyddyn nesa, yn Steddfod Ceredigion, a cael eich yym derbyn i i'r Orsedd am ych gwaith chi. Y Clonc yn un o'r pethe chi wedi bod yn neud, a a wi'n siŵr bo ni gyd sydd yn yn yn gwrando ar y ar y recordiad bach yma yn yn eich llongyfarch chi, a diolch i chi am bopeth chi wedi neud. Wel, mae fe wedi dod yn bart o'n, o'n bywyde ni ers yr holl flynydde. Dyw, sdim wythnos na, na mis yn mynd hibo, wel, dim wythnos yn mynd hibo cyn bod ni wedi bod yn trafod clonc ar rhyw fath o lefel o ran gweld um, faint ar ôl yn y siopau, cas, casglu'r arian, paratoi'r amlenni'n barod i fi'n i postio nhw a wedyn i casglu nhw'n llambed ac yn i rhannu nhw mas i wahanol lefydd wedyn. Mae fe'n jyst yn bart o o fywyd normal erbyn hyn. Ch'mod fel ych swydd chi fel ysgrifenyddes a a Nia wedyn yn yy yn drysorydd ma' chi'ch dwy ynghlwm â clonc o o dechre creu'r peth, casglu'r straeon, i teipo nhw, i gosod nhw, i rhannu nhw gyda'r golygydd ac yn y blaen. Odi. Chi chi'n ymwneud â clonc o'r dechre tan y diwedd, dim jyst mynd â'r siop i'r siope ond casglu'r arian o'r siope hefyd. Odi, a fel o'dd yn o'dd Nia a Dylan gyda'r un fach yn mynd ac lonc allan yn pydref Cwm Serpent pan o'n nhw'n llai, o'n nhw'n mynd yym ar y beic a pethe ar y nos Fercher pan o'n i 'di ca'l nhw gyda Ann Twmos y felin achos ysgol y Dole o'dd yn plygu y pryd hyd hynny yndyfe? O'n i ddim yn mynd i blygu y pryd hynny, ond wedyn wrth gwrs fe geiodd ysgol o dole, a wedyn o'n i'n mynd lan yn, yy, fi a'r plant yn mynd lan i, i Lambed wedyn i, i blygu, blygu clonc, ac wrth gwrs nawr mae elliw yr wyres yn llawn brwdfrydedd am, am clonc fel o'dd y ddau gyda fi yn blant 'i hunen, yndyfe? Well, so mae ma, ma fe'n ma fe drydydd cynhedlaeth, really, yn dechrau ym, ymwneud a mae amaethau'n llawn bywyd am clonc cyfyd. Odi, mae'n aml yn holi ynglyn â clonc ac yn cymryd balchder yn hynny hefyd. Wel, gwych, Mary. Gwych, gawn ni sgwrs eto Grêt. siŵr o fod yn nes at yr yr amser dathlu wi'n Ie. siŵr, achos 'yn ni'n gobeithio Iawn. cynnal ambell i ddigwyddiad hefyd yn y yn y Ie, flwyddyn bydd, newydd. bydd hynny'n grêt. Nawr ten, dewch i ni Reit. cael dechre ar yy dynnu Clwb Clonc Rhifyn yym Rhagfyr, os alla i rannu'r sgrin a bod pawb yn gallu gweld yym y peiriant 'ma sy 'da ni'n tynnu, ni 'di ymarfer cyn dachre recordio, ond ewn ni o'r newydd de, at y rhif cynta, beth yw gwerth y wobr gynta, Mary? Yym, 50 o bunnoedd. Hanner cant bunt.
Dyna ni. Mae hanner cant bunt yn mynd i aelod rhif 420.
Yn mynd i Eira Price, Bryn Steffan, Llambed. Llongyfarchiadau Eira, yr enw cyntaf heno yeah. ar gyfer Clwb Clonc. Ond mae yna ragor o wobrau hanner campynt, os e? Sawl un? Os un arall, un arall. Un, un hanner campynt arall, felly dyma ni, de'r ail wobr.

Wel, mae hwnna'n mynd i fod yn arian da nawr tuag at y Nadolig i Eira ac i Avril. Dwi'n falch iawn.
Canfed a Llanwnnen. Beth yw'r wobr nesa, Mary? Yym, mae yna 30 punt i gael ddwy waith nawr. Ocê. Dyma'r
30 cynta de, yn mynd i rhif 444.
Nanna Rhyder o Gwm Sychbant. Na ni, llongyfarchiade Nanna, ac yn cael gwobr arall o Ddegbynt yr Ugen, rhif 422.
422 yn mynd i Beti Prydderch o Lanllwni.
Grêt, da iawn. Wel, maen nhw'n, y pedwar hyd yn hyn, yn gefnogwyr selog o, o Clonc, ydyn nhw? Fi'n credu Odyn. bod fi'n uh, Odyn, grêt. gyfarwydd â'r enwau 'na i gyd. Beth yw'r wobr nesa? Uh, dwy wobr o ugen punt nawr. Dwy wobr o ugen punt, a dyma'r ugen punt cynta yn mynd i aelod rhif chwech.
Myfanwy Bryce o Benbryn Llambed. Dyna ni, Myfanwy, ugain punt ar y ffordd i chi, yn ogystal ac ei aelod rhif 206. 206 yn mynd i Mair Hatcher o Lanwenog. Wel, da iawn.
Da iawn. Reit, beth yw'r wobr nesa, Meri? Yy, pymtheg punt, dwy wobr. Oce, pymtheg punt. Arian bach defnyddiol unwaith eto. Pymtheg punt cynta mynd i aelod rhif 92. 92 yn mynd i Hafwen Davies o Lanwenog. Llongyfarchiadau Hafwen. Pymtheg punt arall wedyn yn mynd i aelod rhif 94. David John Davies o Lanllwni.
Llongyfarchiadau David John.
Nawr, ry'n ni'n dod i wobrau o ddegpunt yr un nesaf, Mary, siŵr o fod, ydyn ni? Un, dau, tri, pedwar. Mae chwech gwobr o ddegpunt. Chwech gwobr o ddegpunt.

Degpunt arall yn mynd i rhif 349. Pedwar deg naw yn mynd i Dafydd Lewis o Gwmann.
Iawn, o falle gaf fi beint da fe falle. Ie.
Da iawn Dafydd. Na fe, Dafydd, da iawn. Rhif 294.
Pedwar yn mynd i, wel, gros yr hewl i, uh, Bethan Jones o Gwman. Da iawn, Bethan.
Llongyflliadau, Bethan. Degpunt arall yn mynd i'r rhif 177.
I Timothy Evans o Lanfair Cledogau.
Llongyfarchiadau, Timothy. Decpunt arall yn mynd i'r rhif 472.
Eleri Tomos o Lanllwni. Eleri, decpunt ar y ffordd i chi. Eleri, ie.
Yeah.
A'r decpunt ola, os ydw i'n iawn, Mary? Ie. Yeah. Mynd i'r rhif 248. Dau, pedwar, wyth. Yn mynd i Siân Jenkins o Feistr Llambed. Da iawn Siân.
Da iawn. Nawr os ydw i wedi cyfri'n iawn mae yna ddwy wobr ar ôl, oes e? Dwy wobr o bum punt yr un ar ôl. Dyna ni.
A wedyn byddwn ni'n dod at y terfyn. Y pum punt cyntaf yn mynd i rhif 111. ac un ar ddeg.
Yn mynnu Caroline Davies o Lanwenog.
A'r wobr ola' de, yn mynd i rif 281.
Elen Medi Jones o Heol-y-bont, Llambed.
Elen Medi. Jones.
Na ni? A dyna'r ife. Dewch chi gael dod nôl i'ch gweld chi'n llawn, Mary. Dyna ni. Dyna ni. Uh, Wel, maen nhw wedi mynd... Sorry, carwch chi mlaen.
Maen nhw wedi mynd yn dda iawn i wahanol mannau, yn dyn nhw. Ydyn, ydyn, mae hwnna'n wych o beth. Felly, tipyn o waith yym sgwennu am lenni a pethe nawr te, Mary, wi'n credu, 16? Ie, wel, maen nhw'n yy... 'yn ni wedi dechrau rhoi nhw mewn trwy'r cyfrifiadur erbyn hyn. O, reit.
So mae'r cyfrifiadur yn eu printo nhw wedyn. O, proffesiynol.
Mm. Proffesiynol iawn. So Felly... fe fydd pawb yn cael cyfarchio nadolig yn ni um, ar i, i slip bach wedyn. O, oh, na neis, na neis. Wel na fe de, Eira, Afril, Nana, Betty, Myfanwy, Mair, Hafwen, David John, Ann, Dafydd, Bethan, Timothy, Leri, Sian, Caroline ac Elen Medi. Llongyfarchiadau. Yeah. A diolch wrth gwrs i bawb am, am, am gefnogi. O, oh, mae'r ma gefnogaeth lenni wedi bod yn uh, anhygoel. Wel, da iawn. Da iawn. Anhygoel. Da iawn. Mae fe'n help mowr mowr, yn dwi e? Wel, na ni, byddwn ni'n coeddi enwau'r enillwyr ma'n rhifyn rhagfyr A ma fydd fydd yna siope wthnos nesa tua rownd dy Mercher, dydd Iau yn bendant fydd rhifyn Rhagfyr yn y siope ac wrth gwrs ma rhifyn Rhagfyr eto yn llawn llunie a llawn hanesion fel odd y rhifyn dwetha felly gwnewch yn siwr bo chi'n mynd i wylo'ch copi. Wel Meri, am y tro de! Nawn ni ffarwelio â chi. Ie, bendigedig. Hei, diolch yn fawr iawn, Mary. A diolch i, a diolch i, i, i bawb. Hwyl, da bo.
Hwyl. Ta-ra.